Magħna għandna lil Rita u lil Freddy. Rita u Freddy kellhom tifel jismu Daniel, qed narawh hemmhekk fir-ritratt. Jum minnhom ħa d-droga, mar fil-kamra tiegħu u għamel suwiċidju. Kellu 28 sena. Mhux faċli. Għidilna. Insaf.
Tittaddi minnu biex tkun taf kemm jibs drog. Anka l-bira, kumma bdejt naqra fuq il- fuq il-medja, Hekk hijiex tajba biex ituhom permess li juħdu imqar joint biex jiddevertu. L-ewwel ma beda Egden jilkien bil-joint. Meta kien ġie jsibni jirikpi, kien jgħidli lanqas ħaqq min jisimgħek li jien nuħu droga għax nuħu joint. Mill-joint spiċċa jieħu kien jittaqqab, naħseb kien jieħu ħafna affarijiet. Ġie overdosed tliet darbiet f'sitt xhur. L-aħħar waħda wafqulu l-kliewi u trombożi. Infatti jien kont lesta li ntiegħ anke kilwa. Professur qalli le qalli tinkwetax, qalli dak ħa jerġgħu jiġuh f'postu, qalli li għandu hu mhix mard, qalli bl-imbarazz li jieħu. Li ma tafux, għatlu zgur li nafu, għatlu għana. Inna snin immorru l-karitas, kon inna xar snin. Wara li ħarġ mill-isptar ftit wara reġa mar beda jiju. U dejjem u kien kien jaħseb li ma jistax jifiq.
Inti xtaqt tfejqu meta tqajt miegħek għaxi.
Nipprova kollox kont nagħmel fejqu ma diffiċli kienet ħafna. Kont ġieli biex nipprova nfejqu, anki nargumenta miegħu. Ma mhux għax ma xtaqx nfejqu, imma kienet diffiċli ħafna. li trid tagħmel daw it-tfal tieħdu ħsiebhom għal volja kollhom il-problema, huma mhux għax ikunu jridu jibqa' f'dik il-ħajja. Imma diffiċli ħafna biex ifiqu huma għax biex parla u targumenta magħhom faċli, imma meta tirrealizza miex huma jgħaddu aħna mbagħad ukoll u għadna sallum imbagħad jien ngħid Jien ġejt hawn mhux biex nagħmel xi xogħol, ma nixtieq li daw it-tfal li qegħdin dan l-istat, anki sempliċiment ipejpu naqra. Ħaxi jgħidlek u le, u le, it-tifel tagħna spiċċa mhux bil-ħaxi, hekk beda, spiċċa bil-ħaxixa, u l-bambin jaf minn xi xadda. dwejjaq li kien ikollu. U inti jiddispjaċik ġieli għedtli, għax ġieli għedtlu xi kliem li issa. Jiddispjaċini li għedtulu għax jiena ma kontx naf, ma kontx nagħraf li da bil-kliem tiegħu forsi kont qed iweġġgħu jiena, imma mhux għax xtaqt iweġġgħu, xtaqt li nfejqu, nkun iebes miegħu. Ma stajtx nirnexxi. Ma rnexxilix, ma rnexxilix. bis-saħħa tiegħi waħda li nfejqudha, mort il-Caritas, konna nmorru, insemmi l-Ġaklin, in-Ninette, minn kollox kena nagħmlu biex nipprovaw nservu. Għamlu ħafna ġid magħkom. Ħafna għalija, jien ma jistax ngħid.
Jien dejjem ngħid hemmhekk it-tieni dar tagħna kienet. It-tieni dar tagħna kienet il-Caritas. Dejjem ngħidha għal avolja miet it-tifel, ngħidlhom żgur mhix għax naqsuh minn hemm. Nispera li n-nies li qed jarawna llejla, speċjalment għamilna avviż biex jarawna ż-żgħażagħ, ħarsu lejn dawn it-tnejn min-nies u ftakru jekk intom tibdew tieħdu droga fiex tistgħu iġġibu 'l ommok u 'l missierek. Dik importanti. Lill-familja.
U huma. U huma.
Għax huma, il-familja tħobbok, ommok u missierek iħobbuk, jipprova jagħmlu kemm jistgħu il-ġid. Imma mbagħad tasal fl-estremità

Noħorġu laqas konna noħorġu aħna għandna sallum ma noħorġux.
Il-vojt tagħhom kbir wisq. Mbagħad u kien ngħidu mhux sib xi ħabib. Ħabib min? Min huma ħbib tiegħu? Il-ħbib tiegħu kollha telqu. Kien allegru u jiġri u ħbib ġejjin u dej. Telqu xi ġifieri telqu? Abbandunawhom bad meta beda jieħu d-droga għax daw hekk ikumu

Joħroġ barra, ma simra ħadd ma minn ngħid xejn, jaqbidnu tbejja. Taħritaħ joħroġ, orrajt, ferħan, kuntent, joħroġ barra, jiġi tinduna bih, illupjat. Ħa noħodkom dikinhar issa, dikinhar li ġrat l-istorja. Kien ġie xi nofsinhar, għatlu trid tikol, qalli le m'għandi ġuħ u beda ipaxpax u għatlu mort ħadtu. Kien jidher, kien jindher, tifel mill-ewwel kont narfu.
Kien jidher li ħa droga. Kien jidher li ħa droga, dak il-ħin kien jidher. Imbagħad wara ftit mar qaw qal li ma jridx jiekol, ħa xi ħaġa tal-ħelu, għax kien jiekol ħafna ħelu, mar fil-kamra tiegħu, qaltlu mur orqod den, għax imbagħad meta jorqod hu jiġi f'tiegħu kien. Mar minn għalija qiegħed rieqed u ġew ħabtulna l-bib. Għax kien ġol-bit taħtna. Dak il-mument kien ġol-pitata ta' ħatna ġew ħabtulna l-bieb. Għax qabeż. Mbagħad mort jien u ftaħt il-bieb ta' taħtna. Għażib li mejjet. Billi jkun miegħek. Wara nofs siegħa laqas għaddiet nofs siegħa tarahem mejjet bla ħajja. Kif tista' qatt tinsiha?
U intom temnu ħafna f'Ġesu Kristu. Ġejja, ħafna.
U jiena ngħidha, aħna konna fi komunità neokatokominali u li ma kontx hemm Għax għinitna ħafna. Mhix li ħa tinsih imma.
U allura mistoqsija li naf diġà tweġiba tagħha hija dawn in-nies li qabduh id-droga, li li kienu jsostnuh li kienu jtuh. Da jkollok aptit mur u teqridhom inti wkoll, tliftu lil ibnek, jiena probabbli l-ħsieb tiegħi jkun dak. Intom Taħfrulhom iva. Naħfrilhom u nixtieq li jekk qed jisimgħuna li ma jkomplux jagħmlu ħsara. Jirrealizzaw. Jimmaġinaw li jekk għandhom it-tfal huma, jekk xi ħadd iqabbad lil uliedhom jiġri bħalma ġara lilna xi ġifieri, jkun jaf xi ġifieri.
Li taħfer għalija jiena. Naħfer, naħfer.
Għabek fatt inti fil-bidna. Kif għattint fil-bidu, tajd li daw taħferom il-daw il-nis. Għall-ewwel meta tkun għaddej minn dak iż-żmien, jgħaddu ftit iż-żmien, tibda tgħid kieku nsib xi ħadd u xi nagħmel ta' vendikazzjoni minnu. Illum wara ftit żmien irrealizzajt li veru Li meta taħfer, jgħid min irid u jgħidu kif irid, tħoss il-paċi f'qalbek. U jekk. U jekk inti tibqa' tinsisti li trid tagħmel vendikazzjoni 'l dak li hu u min hu, min hu ġo qalbek, Ma ssibx veru paċi qatt. Qasek tmur fuq is-sodda.
U intom ukoll kellkom messaġġ, il-kelma li ktibt hawn, tabbandunawhomx it-tfal. Le, la, veru. Għax jien forsi, u hekk ingħid, kieku illum naf xi jiġi veru eżatti xi jiġifieri, żgur li naħseb lanqas kont nargumenta miegħu. Jien għintu ħafna għax għamilna xahar snin imma kont ngħinu miktar La jabbandunaw it-tfal, u t-tfal joqogħdu attenti għax illum hawn ħafna biex tieħu pjaċir, m'hemmx għalfejn tmissi d-droga. Marita.
Jiena ma tantx nintilef għall-kliem, imma napprezza 'l dawn it-tnejn min-nies li għandhom il-kuraġġ jiġu hawnhekk jitkellmu, mhux qed jgħixu fil. fin-niċċa tagħhom bl-uġigħ tagħhom, imma ġewqgħu biex jagħtu dal-messaġġ tant qawwi. Għalija, jien naħdem il-Caritas, ngħixu fil-każijiet, ngħixu, imma l-messaġġ tagħhom naħseb għalija diġà għamilna l-programm kollu għax Li qalu huma, naħseb aħna l-professjonisti, ħa nsejħilna hekk, m'aħniex kapaċi ngħiduh kif qaluh huma, kien ġew. U li laqtitni li qalet is-sinjura li li bħalissa għaddejja komossjoni li ngħidu iva billi nieħu joint mhux ħadt ftit gost, ġifieri di forsi qed tingħadd iktar ta' spiss. Imma li tisma' omm u tgħidlek. Taf x'qed tgħid lili meta nisma' dal-kliem li mhix għid il-ħaġa? Jien kelli tifel li kien id-dinja għalija u llum m'għadux hemm b'dak il-joint li xi darba ħa għax il-vjaġġ hemm waslu. Ġifieri nirringrazzjahom lil dawn it-tnejn min-nies, grazzi u kieku nista' nqum ngħannaqhom. Grazzi.
Nixtieq ngħidilkom proset tax-xogħol li tagħmlu. Lilkom il-ħafna li hawn hawnhekk u lin-nies kollha li jaħdmu l-Caritas għaliex kull meta niltaqgħa dejjem isemmu l-Caritas u hemm ħafna nies li ħarġu mill-problema tad-droga minħabba fikom. Imma li kont se nsaqsik huwa li jekk it-tifel jew it-tifla ma jridux imorru. li hemm servizz partikulari għall-familji u l-persuna tista' ċċempel għall-għajnuna wkoll, tiġi għal session, tiltaqa' ma' professjonisti, ma' nies li jistgħu jgħinuha u jevalwaw kif l-aħjar fiċ-ċirkustanza tiegħi x'ħa nagħmel li jista' jgħin lit-tifel. Nirringrazzjak, fil-fatt qed jidher in-numru hawnhekk u tistgħu ċċemplu issa jekk inti ġenitur u għandek it-tifel jew it-tifla. li forsi anke tissuspetta li forsi llejla stess, kif ġra fi programmi oħra jgħidlek ta' min xenata. Hemm it-telefon tal-Caritas Ċemplu. Jien nixtieq nirringrazzjakom. Iż-żmien għedt li ma jtaffix, mhux vera? Tinsa qatt. Alla jtik il-grazzja li vera tibqa' miexja eħex bħalma jgħidu l-ħajja trid tibqa' miexja iebsa. Kull ma nagħmel dejjem hu, anke jekk issajjar. Ngħidha kien nħobbu ħafna din. Kollox.
Grazie.